Pachirongwa chenyu chamunovigirwa maFridays oga oga neRHI Media neHappy Homes, nhasi tine nyaya yakasimba ine varume vamuri kuona vati, vatinawo muzuva ranhasi mm. ndo vaita kuti nyaya yatinayo iri kupisa vange vari pakati pedu uh, tisati tataura nyaya iyi toda kungogara taudza vateereri kuti nyaya tiri kutaura nayo haide vana inyaya yababa naamai saka tiri kukukurudzirai kuti pamuchange muchiona purogiramu iyi ngaionekwe nababa naamai nokuti tiri kutaura kuti paita dambudziko parukukwe saka vadare vedu tichakumbirawo kuti muzviintroduce kuvateereri vedu Kwaziva vatereri ndonzi Clifford Chaukura mfundisi we Seventh Day Adventist Church ndinoshanda kunyanya ndakarerekera muzvinyorwa ndiri munyori nyanduri bhuku randiri kukurudzira pachirongwa chino rakanzi Virtuous African Woman ndomandirichitaura zvakawanda zvandichakutaurira especially pachapter 11 ndiri marriage officer zvakare Uye ndinokanzela vanhu vachada kupinda muchato, vari mumuchato, nevachembedzana vari mumuchato, kozoita vaya vasina kukwanisa kupinda muchato. Okay. Singles but happy. All right. And then koitawo masingle parents mm. nemawidows and widowers munosvika kwekadzi nehumburukwa ndichazokutaurirai uh, zvimwe zvakanangana nekumedical field nokuti ndakashanda makore akawanda ndiri health ministries director tichiita mahealth expos paeast zimbabwe conference right. ndiri public health practitioner as well thank you thank, thank you toda kutenda toda kutenda yes next Ah ma tinofara chaizvo kuva tiri pakati penyu. Zita rangu ndinonzi SLT Chifamba Splendid Chifamba. Uh, ndakanyanya kuconcentrata mainly ne, ne eastern medicine zveacupuncture matherapies uh, ndinoshanda ndiri kuhealth and wellness center ndokwetine chibatsirana nezvirwere zvakasiyana siyana uh, vana bp vana sugar zvakawanda zvakasiyana siyana thank you thank you vachifamba mati western western eastern, eastern medicine yes western yakati yes kana muchiti eastern muri kuzama kuti kudii vachifamba mhm. tinodhila nematherapies ekuti system yemunhu tinoidzidza kuona kuti ine ukochekoche papi pakushanda kwainoita mhm. mwiri dzedu mashandiro edzinoita Ah, dzinoshanda seinjini yemotikari kuti chimwe chiri chikakanganisika mm. chikukanganisa chimwe dzimara system yese yakanganisika saka munhu akati iye semenzaniso aita makumbo kauti aita bp mm. takuchitarisa isu kuti bp pamwe zvipavhiringidzika pakanganisa kuti chinyi nechii nechii nechsaka tina chiremba pakatiyes chokwadi toda kutenda dr chifamba tinokugamuchirai mm-hmm. muprogramu yedu sinyoro okay ini ndoitwa eh, pastor francis mbira Eh, they passionately call me sinyoro mm. eh, ndiri mufundisi mm. eh, as well as a marriage officer mm-hmm. ndinotenda mwari mm. nekudeedzwo pachirongwa chino chehappy homes tinoda kutenda ndodare ratinaro toda kutenda nekubvuma kuva pakati pedu Nhasi ma issues atiri kubata basa rangu inini randichange ndichiita kungoputsa kupwanya hari dzinoyera varume ava vachigadzirisa nyaya dzacho toda kutarisa matambudziko anosangana nevanhu panyaya dzebonde kana kuti dambudziko parukukwi mhm. munogona kuona kuti vamwe vachipinda mumarriage kungotanga kupinda mumarriage vanobva vatanga kuexperiencer matambudziko epabonde kozotiwo vamwe vangoitawo makore mashomanani two years three years vakutotanga kunetsana zvakare nenyaya yepabonde ah, kozotiwo vamwe vekuti vatogara makore 2030 years zvichitofaya zvakanaka tozonzwa kuti pane dambudziko repabonde iwo wazadza imba iwo vazadza thank you imba yatozara vatoini vazukuru wotonzwa kuti kwane dambudziko repabonde ameno vadare vedu zvii zvinokonzeresa kuti tive nematambudziko aya well uh, vataura chaizvo chaizvo mkuru wedare mm-hmm. inini Kubva mumasemina atinoita nana Pastor Mbira mm -hmm. nevamwe vakasiyana siyana mamarriage officers edu tinoona zvakawanda zvakanangana naizvozvo zvichibva mumagroup setup atinoita aya tichiti chimbotikurukurirai mozounza anopresenta mhm. mozotipa mm -hmm. mapapers aya tocompila mm -hmm. togadzira mabooks okay. saka chekutanga chaicho chaicho physiological okay mm -hmm. body work mwiri wako une utano here uri gwigwindiri here saka kana uri gwindiri mm. mm -hmm. izvozvo tobvisa right. mm -hmm. pfungwa dzako mm -hmm. dziripo here panyaya iyi kana mm. maakusvika munhandare yemumba yemukati right. pfungwa pfungwa dzako okay. mindset All right. yeah, because the most important sexual organ mm -hmm. is the brain saka pfungwa ngadzigadzikane ehe kana dzisina kutaura panoita dambudziko mhm. and then mm. padiet Ugwigwindiri hunobva padiet, chikafu chawadya, chaunogara uchidya and then exercise. Mm. Iya yatoti new start iya yatinotaura kuti nutrition exercise handiti ka uh -huh. water yes. uh, sunlight mm -hmm. uh, te temperance, temperance. Mm -hmm. eh, rest mm. eh, zvese izvozvo air mm. zvinofanira kukwana yeah. the eight doctors of nature yes. Mm-hmm. kana zvisina kukwana unoita dambudziko uko okay. Mm-hmm. and then mafears ndiri kungosamarize vamwe vachapedzisa all kinds of fears dzimwe zvinobva pakufonerwa nezvikwereti eh, mafiya ekuti muri kuti zvikwereti zvinotovhiringidza zvinovhiringidza kana uine dambudziko rekuti une zvikwereti mm. zvisiri kubhadharwa nenguva bvunzai inini zvinonoculminator uku mm. kunhandare ehe and then magoals kana asina kuachivhiwa mm-hmm. unofila unready or inadequate zvino uku so the performance in the bedroom is the mm -hmm. culmination of the achievements of the day yeah. kana wanga uchihwina kumagoals ako per day mm -hmm. ini ndinolista mm -hmm. nhasi chaita zvakati nezvakati nezvakati nezvakati mm -hmm. ndikaita 90 percent mm -hmm. mai wanozvinzwa kuti mudhara anga ari kuhwina kwaanga mm -hmm. ari kumaappointments ake mm -hmm. so And also the bedroom is summarized as the celebration point mm. of the day's achievements or Thank day's you. performance. Yes. Thank you. So those shoma wachawedzera okay. unoafecta kuyawo. Signor, rege tuye kwamuri. Okay. Um, ndiri kufunga kuti ko eh, hazvainaka here mhm. kuti ko titange tagadzirisa pakuti iko zvii zvatiri kumbotaura nezvazvo okay. Mhm. ehe yes. kuti iko kana tichiti matambudziko pabonde tiri mhm. kutaura matambudziko achimburi chii mhm. handiti muri kuona eh, eh. saka ndachifunga kuti ko tikaona izvozvo izvo then tozoona kuti iko zvakamira sei ameno kana ndakangaaiwa tiri pamwe chete ehe zvinofanira kuti iko tikure mhm. nedandaro redu tione kuti tiri kumbotaura nezvechinyi matambudziko mhm. rudzii kana tichiti matambudziko epabonde mhm. asi pandaa ndichida kungoti iko nditi nditi sebedzei pedyo ndiye kuti iko bhaibheri e, namwari paaipa muchato yes. e, zvimwe zvinhu zvaitarisirwa namwari mukatarisa kuna muparidzi chapter e, 9 pavhesi ya 9 okay. inoti iyo enjoy life with yes. your wife yeah. e, yeah. whom you love yes. all the days of this meaningless life that yes. okay. god has given you under the sun uh -huh. saka saka mwari ari kutoti iko enjoy life, life with your wife with this now, person. yeah, now bhaibheri kana richiti enjoy life mm -hmm. with mm-hmm. your wife mm-hmm. harisi mm -hmm. kuti enjua Eh, mashoko maviri echirungu mm. akada kunoda kunosendamirana but akatosiyana bhaibheri harisi kuti enjua life riri kuti enjoy life zvinoreva kuti mm. kwandiri mm. mwari paaitopa muchato mm-hmm. aida kuti timbofarawo anditi saka muchato ka kurudunuka sechidhoiri mhm. uine munhu wako waunoda ndo chinangwa chamwari mm. chekuti ape muchato mm. but kana taakuti pane matambudziko parukukuparukuku ehe idi ngatimbotaurei kuti iko tiri kutaura nezvechii ndofunga ndombogumira apo ipapo Alright, toda kutenda maybe tisati tapa doctor mhm. vari pakati pedu mhm. mataura pfungwa inoera enjoy and endure mhm. eh, there are so many people mukati memarriage instead of enjoying instead of enjoying vari eh. mugehena eh, igehena rinotyisa and you know kuti vamwe vacho vari kurara mumota imba irimu nokuti mubedroom hamusisina zvirimo yes doctor Uh, maybe tinogona kuti tanga tatsanangura kuti chii chatinoti matambudziko yes mm. then erectile dysfunction chii okay. eh, kana kuti sexual dysfunction chii right. mm -hmm. yeah. saka iyi tinogona kuiti neimwe nzira its an inability okay. to maintain an erection yes okay. right. either you, you, you are not able to maintain it or hausitogona kutotanga zvachose right. yeah, right. eh, okay. saka eh, sekuru vanogona kuti vanosimuka right. wati wada kuenda kufamba rwendo right. wotadza kundosvika mm. eh, right. okay. eh, kana kutoti havatosimuki mm. eh, okay. saka ndo erector dysfunction right. Eh, okay. saka inotadza kusvika sei mhm. eh, chii chaita kuti itadze kudi kusvika saka i think tikatanga tanzwisisa kuti iyi nyaya yekuti sekuru havasi kutosimuka vamwe vana sekuru vanotosimuka otombofamba de de de de mhm. inofanira kuita satisfactory zvekuti kana mai vanoti sekuru vadini wasvika eh, wasvika kwoitawo pamwe pekuti iwewe sababa ndinogona kufunga ndasvika mm. indisina kusvika mm -hmm. eh. Okay. saka inyaya okay. iyoyo tikati matambudziko mata, ehe matambudziko okay. ari paya tinofanira bcause ini ndogona kuti ai ndasvika i ototi ah anozokuudza kuti hauna kusvika ndiani vachifamba saka dambudziko repabonde zvakare mm -hmm. inogona kunga iri communication dysfunction unotoa dambudziko iwo uchifunga mm. kuti ndatogohwesa yeah. but ndine ndaita mm. but kipa ari kuti hamukofera so, so, so in other words tiri kuti mm. matambudziko ma mm -hmm. epabondi mm -hmm. ari kusangana nawo yes. kune ishu yekuti changamiri mm -hmm. musoro hausi kutomira yes, mm. yes. shungu dzekumira dzitoripo yes, mm. yes. but simba racho mm. vari kutoona kuti vari kutoona kuti munda uda kuti usakurwe yeah, yeah. but changamire simba racho riri kubva ratongopera rega vari kuona munda ndikaukwanisa but iye ada kuti asimuke so, okay, so, so in other words tiri kuti mamwe ematambudziko ende aya haasi matambudziko ari kusanganikwa nevanhu vese and then pastor mataura ishu yecommunication hurukuro mukati memba kuti vamwe vanozoda kutanga kutaura vamwe muimba yacho chaimo chaimo uh-huh. mamwe ematambudziko sinyoro ndiri kuona kuti dare redu eh, eh, tibatsireiwo ya rimwe dambudziko randinoona ratinga classify okay. is a, is a dambudziko reparukukwe yes. zvinhu zvatingataure nezvazvo mm -hmm. e, pamatambudziko eparukukwe e, idambudziko e, riri kubuda pakusataurirana kwataurwa yes. napasita chaukura kuti mm -hmm. vanhu havasi kutaurirana zvakaita sei zvakanaka e, yes. zvakanaka yes. chimwe chinogona kubuda umomo umo um, kungoshorana maybe maybe tiri kuda kutarira takatarisa kumunhurume yes. takazembera pamunhurume handini ndizvo here yes. okay. hey, eh, yes, hey. Eh, matambudziko epari kukwe but takazembera pamunhu chii pamunhurume okay. mm -hmm Eh, munhurume yeah. akagara achishoropodzwa mm -hmm. nekushorwa mm -hmm. e, zvinoita dambudziko pabonde pa Eh, eh, eh, mm. unotanga kushorwa pakuvhima kwauri kuita zvekudya zvemhuri mhm. ehe mai vanongoshora kana kuti vanhu vakakupoteredza vanenge vachingokushora no achievements in life mhm. kushorwa uchaafektwa nekushorwa kwacho mhm. ukokoko ndinoona sekuti iko zvikazoenda pari kukwapo ah, unenge wakaneta usati watanga vambotaura mhm. imwe nyaya paimwe semina mhm. kuti baba wauya neplan tikaodha mabhanana aya gonde mhm. valley marori edu akadai aya taodha nemari yakati tikatengesa pambare tichaita mari yakati mudzimai wabva ati ah, ndochii ichochi ko akaorera munzira ko mota ikafira munzira uya nerimwe zano futi ndikanoodha matemba kukariba tikadai mm. mm. ah, ko mapurisa panhikirikina mm. ah, saka munhu iyeye ari kushorwa pane chese chaari kudini anobva abatanidzira nekufunda kwaakaita chikoro aingonzi haugoni metsi mm. haugoni mm. obva afunga kuya mm. yozoti munhandare ngatichirove mapena ah. mm-hmm. zviya ndo zvinokuafekta just low achievement mukati mekurarama kune zvinhu zvakawanda zviri kuratidza kuti iko haugoni handiti muri kuona ende wambva wakonifemerwawo nemudiwa diwa wako munhu waunorara naye mujira kuti idishuwa madhiri enyu hatizivi kuti dambudziko eh, renyu ndirikusata ndo basa rake handiti muri kuona kudira mvura mutumatenga tuduku twaifanira kuumbwa nesu inini nemudzimai wangu tichiumbiridzana tisimudzirana orit toda kutenda hama neshamwari mm. iko zvino tiri kutarisa matambudziko mm. atiri kusangana nawo mm. mukati memba parukukwi mm -hmm. kuti matambudziko aya haasi kutangira parukukwi mm -hmm. ari kutangira kuseri mm -hmm. yes. Yes. kuti mumwe wako ukagara uchimushora mm -hmm. kunyanya mai vakatarisira murume pasi mm -hmm. unoziva kuti ukashorwa nevamwe vanhu kunze mhm. hazvinyanyi mm -hmm. kukubata zvakanyanya mm -hmm. but ukazoshorwa nemunhu waunorara naye mm -hmm. waunogara naye zvinovhiringidza mm -hmm. ndangariro saka tabata mm -hmm ishu yekutarisira umwe pasi mm -hmm. inovhiringidza mapenalts akawandisa mm -hmm. ishu yecommunication mm -hmm. maissues also efinance right. mukati memarriage kuti mm -hmm. mafinances mm. haasi mm. kubhalansa mukati mm. memba mm. yeah. uri kutarisirwa pasi kana kuti iwewo uri kutadza kuachivhawo zvinovhiringidza mm. so far tiri kumbotarisa machallenges yes. tisati taenda mm. kumasolutions ngatitaure mamwe matambudziko amungafungiri mm-hmm. ari kusanganikwa nekuti murume akagara kuti so anozviona kuti handisi munhu mm-hmm. pakati pevanhu mm-hmm. ndeapi mamwe ematambudziko mm. yes doko orit uh, tiri panyaya iyoyi tichienda kumasolutions muchaona pane vamwe wekuti wanoita kunge weather anditi okay. nhasi amhanya atondopfuura target kana tomhanya kutoenda uko okay. mangwana haana nhasi amhanya mangwana haana okay. saka imwe futi dambudziko futi nosangana nababa zvekare okay. kuti inconsistencyinperformance right. zvekuti mai havatozive kuti nhasi zvichazowei mm. kauzviri sei okay. wanozotonzwa kuti mm, nhasi hapana kufambwa mm-hmm. wozoita imwe temo ri vanoshandiswa kuti hei nhasi zvambodii vadyei nhasi wadyei saka inconsistency zvekare mm. inoitika now tochida kuti tichi tichinzwisise manje kuti chii chinenge chamboitika ndafunga kuti mm. tinogona kuti titsanangure kuti kuti sekuru wazomire chii chinenge chaitika ndimbokubatai muromo okay. chiremba right. maybe tisati taenda ukoko mm. aone here kuti iko pane nhingirikiri iyo nyoka yedu iyi yatinoda kurova mm, mm. pane imwe midzi iri pamusoro yanoti kwati kwati neimwe midzi yatinofanira kumbotema tizinyatsoirova zvakanyatso kunaka mm. ameno amenokunonzi eh, eh, kusano eh. kusanosvipa usati wakuda tinotsenga tsenga tsenga tsenga tsenga nzivi saka kana yaibva vanoiti premature ejaculation pachirungu ndorimwe dambudziko ragara ririmo rinonyanya kuonekwa kune vachangopinda mumichato mhm. eh, zvinogona kukonzerwa nekuvhunduka kuti ndezvangu here zvese izvi nhandare yose negreen istef aona kutsvukira wakaita ha wanga usati wambozviona saka kuvhunduka kuya kuya system yako yese inobva yati kuvhunduka mudziya Yes, Wa- mm, yes. kuvhunduka mudziya kuvhunduka kuona chaiko chaiko Eh, then zvimwe ndezvekungoto hana hanya. musakangano tabata chiremba Eh, tabata hana- chiremba murume hana hanya neku- nekusakurira kuti azo mapena aya anongoti andini muno kutamba muchibva mm. kuseni mm. saka anongosvikoti go bhora zvobva zvatokoti watoda kutenda pasta maybe tisati tadzoka kuna chiremba tiri kuti mamwe ematambudziko yes. ari kusanganikwa nawo mukati medzimba kuti baba vaona zvausati vaona yeah. mm -hmm. and then vovhunduka mm -hmm. tiri kuti changamiri mm -hmm. vari kukasika kumira mm -hmm. and mhm. then kupedza vorutsa neukasika yeah. e, mamwe mm. ematambudziko yeah. chiremba mamuchida kutaura something ndaida kutsanangura kuti maybe togona kunzwisisa kuti chii chinoita kuti asi ndandisati ndabatwa ndandisati ndabetserwa ndiri kufunga kuti tisati taenda kuti chinyi mm. ndinoona sekuti iko rimwe dambudziko rinogona kukonzera rinogona kuti iko Eh, zvinge zvinonetsa imwe challenge yes, right? yes, yes, eh, iri associated nerukukwe eh. okay. e, machallenges e, e, kana kuti mishonga yatiri ku yatiri kumwawo handiti muri kuona e, mishonga yatiri kumwa e, medical medical condition chaiyo okay, yes, okay, okay. E, oh, mishonga yediabetes hameno maybe vanana chiremba ndachida kuti ndingogofa gofa vazotibetsera kuti iko zvine vamwe vanoti zvine chekuitawo nerukukwe zvauri kumwa and all that zvine chekuitaso in other words sinyoro tiri kutaura ishu yehealth ishu yehealth utano kuti kune munhu ari kutora mapiritsi mhm. chiremba munoti kuti yes kuti tinyatsopindure nyaya iyo zvakanaka ngatitange tanyatsohwisisa kuti sekuru chii chinoita kuti wamire anditi e chii chinoita kuti sekuru wamire chinoita kuti seku- Vasimuke. wasimuke saka chi- sekuru chinoita kuti wasimuke ndechekuti information Right. fundisa wangu zvavanga uchitaura iri kupinda in the brain Alright. anditi yapinda in the brain potofamba stimulus Mm-hmm. yekutoti no ndakunzwa kuda kuti ndichidini mm-hmm. ndisimuke mm-hmm. yofamba nemusana dzimai randosvika kunani kuna sekuru mm. sekuru odini wosimuka mm. saka panoshanda blood flow kuti pane pressure yeropa rinofanira kuti rifambe rakawanda rinenge chidini richienda rinodzoka rinoita chi shoma saka kana rinoenda rikadzipwa oro rikasafamba zvakanaka tsinga idzi mhm. sekuru hawachadini hawachafambi oh. zvichirewa izvo kuti kana ndine bp ndine poor blood circulation tsinga dzangu hadzisinyatsofamba zvakanaka ropa risitendera zvakanaka sekuru hawafambi ndikaita futi shuga sekuru vangu havadi hawafambi ndikafuta futi ndikaita futi obesity sekuru havadini hawafambi then vamwe vanotya Mm-hmm. and zvestress zvazvitaura namfundisi wangu chakura mm, mm, mm. wanotya akambofamba kekutanga mudzimai vati ah uri sewe chaye hapana zvinokwanisa kuita saka anxiety depression zvese izvozvo zvinoita futi zvese zvine zvibikwa mubrain eh, zvabikwa mubrain outcome yedu yakubudawo saka panobata zvekare nyaya dzezvirwere kana kuti machallenges etinenge tinawo mudzimba sababa wana bp wana sugar zvine makidney problem zvekare kana maprostate issues mm. yekuti prostate yedu yainlarge prostate yedu tube yedu yeurine inenge iri apa neapa so inobva yadzipa chii peri kuinlarge chiinlarge chiinlarge papi sekuru wadini wadzipwa saka sekuru towachisimuke wafambe wasuffocated mm. saka nyaya yeutano inonyanya kucontributa zvakanyanyisa pakuti sekuru wasimuke wafambi alright alright mhm. alright toda kutenda thank you so much right. so in other words muri kutaura kuti ropa yeah circulation circulation yeropa yes tsinga dzerinofanira eh, kuwanda riri kuenda optimum ndo mushonga wekusimuka kwachangamire yes yes kudai kuya kuraridza kuti tsinga changamira netsinga dzakawanda tsinga dziya dzedzi dzikaiswa ropa rakakwana it becomes turgid and ready for fighting mm. saka panokomanda ropa mm. brain inokomanda ropa nditika mm. rakomanda ropa kuti ngaribve even kubrain kuno ukatida yafunga zvakawanda mm-hmm. even muchest ngamu zvese rouya uku mm-hmm. saka pariri kudaidzwa rimwe riri kupakama muchest nekuti tsinga tiri kunonoka kufa but zarurai highway mm. president wada kupfuura mm. motorcade iri kupfuura ropa ndo motorcade mm. wadaidzwa eh, eh. saka rikanonoka kusvika uko ko maada kutopfuura kawo maada kutorova mabullets enyu eh. anorohwa ari mukofera mangokanda maviri paida kuita 20 ozi ropa riri kunonoka kufamba ndo zvavari kutaura so indaida kuwedzera panyaya yema mabrain commands yavanga mm. vachitaura doctor yeah kune kune mamood hormones right. mamood hormones tine four kune inonzi dopamine serotonin mm. eh, oxytocin okay. eh, neimwe eh, yakaita se pain killer mm. mm. eh, ndoda kutaura nedopamine neserotonin okay. mm. eh, Dopamine ndiyo pleasure hormone. All right. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. eh, happiness hormone. Mm -hmm. Saka ndiyo inonyanya kudikanwa kana makuda kutaura zvebonde. Mm -hmm. Okay. Saka inofanira okay. kunga iri at optimum level. Mm -hmm. All right. Serotonin yogadzirawo mudhu yacho yekubedroom okay. muchitangira kuseni wamuka sei dhiya muchifonerana kubasa muchiti yes, yes. yes. palanchi ndikadya ndega here usipo mm -hmm. ayoti akwana semunhu mukuru iwe oti ndakatokwana mudzimai uri kumugadzirira mudhi yake mhm. serotonim mm -hmm. yake chiti pfa mhm. pfaiba maglans mhm. wozoti mm -hmm. kumafo ndaakuuya manje mm -hmm. pawakasiyira paya nezuro hauna unyatsondiona mm -hmm. yeoti o oh. tumahormones tiri kukanda vamaglans okay. mm -hmm. saka anofanira kushandirwa mahormones iwayo two ayo okay. dopamine neserotonin especially mm. anoshandirwa sei mm. uh, tinofanira kuabooster through exercise through walking in the sun aerobics mm -hmm. uh, okay. ukangoita 20 minutes or less 10 to 20 mm-hmm. minutes uine sunlight mm -hmm. even ndosaka wari kujeri vachimbonziwo 30 minutes in the sun even akatongerwa aka kufa mm -hmm. Eh, zvinobatsira kuti system yako inge Alright. and then diet yedu yatachitaura yaya inofanira kunga ichi zvichibooster nutrition yacho and all that saka Alright. muchidimbu nekuachieve magoals Okay. yes mahormones maviri aya anenge aready and finally to be a person of gratitude saka vana pastor mbira vachidzidzisa pamuchato kuti tendanai mani munhu akauya nekaka katenda unozoya nechakadai Alright. zviri kubooster mahormones aya okay. kana adaro mm -hmm. kuya kuya uku unoshaya kuti zvabva nokupi zvabva nokupi right. saka vanga vachitaura kuti performance ino ino fluctuate mm. it's yes. also based on mm. those hormones yes. okay. rest yakakosha okay. Mm. kuti mahormones iwayo adini ange ari at optimum level toda kutenda hama neshamwari tiri kuona kuti kuti tiri kuti pasta zvinogona kuti remera tiri kutoona kuti tine scientists eh, vari pakati pedu chiremba eh. eh, thank you so much mm-hmm. tataura matambudziko mm-hmm. aya matambudziko ari kusangana nawo mm-hmm. parukukwi kushorana tarisira murume pasi mhm. kutyityidzirana kuvhundutsirana mhm. mhm. tichibhalansisa masaidi ese utano mataura maissues ebp munhu ari kutora mapills zvirwere zvakasiyana siyana kuflowa kweropa kuye kunoita kuti changamire vamuri kuti sekuru isu tinova tichangamire nokuti vanoda kukudziwa ndichangamiri and the social strata yes kuti vana tete nehama dzangu inini vari kupinda sei mukati memba yangu kuafekta rugare rwangu mm. nehama dzemudzimai vakaramba mm. vachingoti mukwasha tsano mm. vari ndakati chakati ah, ndinenge ndakuvhunduka kuti zvinovakomana havangazouyi here ndiri mubedroom mm. ine chimwe chandaitaura kuti unoona Tezvara pandakachata ini vachipinda nemudzimai wangu mm. ndo foto yadiwa nemudzimai ndiyo iri mubedroom wedbod chaiko chaiko mm. ndingabatawo sei basa tezara wakanditarisa kudaiso saka the environment surrounding the bedroom yes. toda kutenda chiremba eh, vari pakati pedu eh, toda kuenda kuti saka masolutions ematambudziko aya mhm. atiri kutaura nezvawo mhm. tingamagadzirise sei nokuti nyika nekuchechi mm. nemasolutions avari kuti aya ndo masolutions mm-hmm. avari kushandisa ndosaka takudedzai varume kuti mutibatsirewo mm-hmm. kuti atiri kuti masolutions mm-hmm. masolutions here mukati medzimba kana kuti ari kuzouyisa mamwe matambudziko zvakare mm-hmm. sinyoro paishu yeenvironment ya ya past mumba environment is very very important alright ehe mm. kana ndichitaura nezveenvironment ndiri kutarisirawo maybe musha wacho patiri kuzviitira unofanira kunge wakatsvindawo pane paya pekuti iko magumbeze haachaite zvekupetwa kana akuita zvekusendekwa akokonyana neweti zvino eh, mvura dzakawanda dzi pamwe ah, ndiye mwana mubhedhu hamuna hmm. kugadzirwa environment yacho haina hmm. kumira zvakanyatso kunaka ndiri kufunga kuti iko pane vamwe vanhu vanofanirwa kuita inonzi decluttering mukati medzimba dzavo orasa zvinhu zvisatiwe pamusha zvakadaro mm. zvekuti iko pasta mumba kune vanhu vari kuti iko mm. vakarara pamatrases apo pane mutando webhasikoro wakasungirirwa ipapo kuseri uko hameno zvimwe zviwashe zva1976 pasi apa mm. dust rega rega mumba umomo ameno mabhegesiende anenge ari pasi ari kuitei muimba yemubedroom zvidhina handiti muri kuona apa pamunofanirwa kunge muri muini mubedroom imagine kuti iko pese paunorara wakatarisa mutanda webhasikoro uchimuka uri kutanga kuona mutanda webhasikoroenvironment iyoyo iyoyo ndikufunga kuti iko inofanirwa kugadziriswa mm. mukati medzimba dzemukati kuti iko rukukwe rusave nechinochitadzisa let it be a sweet Mm-hmm. environment an inviting environment mm. and a clean environment musati matopedza mm. sound proof bedroom oh. ndatopa kanganwa ipapokutapefume zvinotapira mm-hmm. hatombodi kunzwa kuti ndanzwikwa Mhm. saka zvei zvekuroja mudzimba dzine mapuranga asati aisa ceiling mhm. ibvai masiya mhm. urombo hwacho hunoramba huchienderera mberi because mudzimai akasagutsikana kuya uko kana zvamunomutuma nezvamuchataura anotanga ashora kuti kuya kuya uka unakutanga zvakanaka then kana muka aiwa kwete kuti sitting chete pasi yeah. mm. mumwe mubhedha yeah. gumbo racho iri rinoti kehe kehe zvichidairana nezvividi nanditi muri kuona nayo cheripo iri gomba kuita eh. aiwa ngatigadzirisei mubhedha wedu Eh, ngatiregei kujega mubhedha nezvidhina mm. ndakamuona mumwe wairwarawo zvavo takasvika tikaona wakajegwa rimwe gumbo saka pamunoshanda paya kuti gudu rodonha pasi mosimudza futi ah, thank you thank you so much i think mm. kuvateereri vedu mm. issue yeenvironment mm. maybe kubatsirana nemadzimai utsanana mukati memba hwakakosha unogona kushaya kuti sei baba vepanapa vari kupera hanya munyaya dzepabonde inyaya yeenvironment manepi ari apo mumba macho muri kunhuwa hamutsvairwe mu- mu- mubedroom Yes. and also tataura kuchema kwe- kwe- kwe- kwe- kwe- kwemubhedha Kwemidziyo. Eh, ndakanzwa umwe mwana ari mudiki achudza amai vake vatailodja nawo kumamisha kwedu hanzi ndoda kumborarawo pakambhedha kenyu kanorira ikaka kaita music yes zvinhu zvinovhiringidza especially munhukadzi akanzwisa kuti baba havasi kubatsirawo kuti mubhedha mhm. ushaye noise yawo mhm. but tisati taenda pakutsvairwa kwemusha mm. e, nekunaka kweimba yemukati ndinofunga kuti tinokanganisa tikasiya munhu wacho okay yeah, arikuda yeah. ku- Atsvairwe. arikuda kuitwa bonde naye anofanira kunge Akwenenzvera. akatsvindawo Yeah. handiti muri kuona Yeah. Muziva muna june umu kune Yeah. mazijuzu nemazi ma- ma- ma- Mapulisi. mazihembe Yeah. nemazisokisi akaputika ari kupfekwa baba zvichinzi iko ndinopindwa nechando ndinopindwa- ndinofunga kuti iko iwo sababawo kana uchida bonde rakanaka I- i- harisi basa remukadzi chete rekungoti bonde riite zvakanaka romukwe Yes, riite yes, zvakanaka yes. in terms of setting the environment kuti mm. inge iri zvakanaka mm. mm. kana iwe uchidawo kuti iko mudzimai wako ave appetizing tengooka zvinoita kuti ave appetizing ivo mudzimai kana zviripo zvindini zvatengwa chizvipfekewo nemwero zvakawachwa iwowo wacho wakagezawo ndinofunga kuti izvozvo izvo zvinokonzera dambudziko rakasimba because pane vanhu vazhinji vekuti kana akapfeka giya rake rekuti anorara Mm. hameno tumwe dzimwe tracksuit dziya dziya dzechipurisa dzakudhara dzemitsetse yeyelo dziya dziya dzine eh. dzisina mabvi pulling socks ra1976 munhu ari kutaura kuti mhofu chende itinoraaasi kurara neskekiro yakadaro hraatapanzwa sinyorotapanzwa sinyoro tinoda kutenda ndo panoti sinyoro mm. vanogofa gofa kuti dare rifambe i think tingaseke hedu but muri kutaura zvinhu zviri kuparadza misha yevanhu mm-hmm. kuespecially mm-hmm. issue yedressing mm-hmm. mai ngavaratidziki chechi yakristu inoratidzika saka toda kutenda kwatava kuda kuenda for the sake yenguva yedu kumasolutions kune masolutions ari kushandiswa mukati meupenyu kuda kufadzana mukati memba asi masolutions aya anoratidza kuti pamberi ane maeffects awo mm -hmm. saka toda kuti titaure masolutions ari kushandiswa nevanhu mm -hmm. pasi tenderere mm -hmm. vese vari kumashandisa mm -hmm amheno kuti masolutions aya ndeapi maybe doctor munogona kubata imwe chete allright yes allright uh, pane ustart pane maenhancement enhancement pills yes okay. nemaenlargement pills okay. ehe ndeyekuti sekuru kana ndakapfupika ndofanira kukura kupamama kufuta here kana kureba zvese zvinodipenda nokuda kuti sekuru vacho vada vakura zvakadii vachienda so here kana kuti vachikwira ehe saka iya iripo iripo mishonga yacho inodaro saka mm. ehe mm. vamwe anenge ari mapills vamwe vanoshandisa even maoils ekuti sekuru tikangova rabha zvawakutodii ehe wakutokura saka zvinhu zvinoshandiswa okay, eh, madifferent options anoshandiswa nevamwe now challenge iripo ndeyekuti mishonga yedu yese tinoshandisa pasi tendere inogaidwa nemabotsi pane inonzi food and drug administration its an board. international board okay. in america yekuti inogaidha ino, ino mishonga yese whether munhu ashandisa uh, any drug whether it's western it's eastern okay. food and drug administration of america takuchidzika manjetikabva painternational board ndikuti nekuti izvi ka paintaneti ka zvapo zvinhu izvi mm. ndogona kuzvioda kusouth africa ndogona kuzvioda kuamerica china zambia mozambique ndogona kuzvioda kwakasiyana siyana mm. mm. saka zvinhu izvozvo international board inofanira kunge ichiziva mm. anditi zviri approved mm. and whether maiso certificate kune futo mahallow certificates mm -hmm. macertificates akasiyana okay. mm. touya muno sezvo tiri muzimbabwe mm -hmm. tine magoverning boards ari muno muzimbabwe mm. right. mcas mm. right. medicine control authority of zimbabwe mm -hmm. ndati nditange neikoko mm -hmm. saka muchiona kuti mazhinji aya ari kushandiswa mm -hmm. fd ako mhm. mcas haiko dai tava tiri pasouth africa dsa yesouth africa haipo but ari kupinda akusvika kwandiri mhm. ndakumashandisa mhm. saka haana kupfuura so yaseni kuti haana kuaprovwa ndizvozvo nemaboards amuri kutaura nezvawo mazhinji endinoona inini vanhu vachishandisa kubasa mm. mm. handiti because vanhu havanoshandisa tichienda kune maeffects acho okay. vashandisa vanouya tinovaona isusu mm. handiti toti makashandisa wapi makashandisa mushandisa wapi mushandisa o handiti wochiona manje uyu uyu uyu wochitsvaga fda wotsvaga mcas wotsvaga hazvipo mhm. but zvakatoflada zvitori muchinyi mumarket ukaenda pakona apo unozviwana ukaenda avenues ukaenda kupi ukaenda kupi ukaenda kupi unozviwana but phone numbers unozviwana okay saka ndo chekutanga chekuti vanoona nezveutano madoctors anachiremba mascientists malab technicians mazhinji acho if not ese but mazhinji acho of course pane mamwe anotendwa nemamwe asikati but anotendwa muno mazana mamwe maybe knowledge yangu yakadini okay. iri narot on that mm. asi andisandamaona but maboards aya anofanira kunge amaaprova right. e, kana aprova zvonzi right aya shandisai aya musashandisa saka mazhinji they are not approved Alright. but they are flooding they are ready in the market Alright. Yes. saka tiri kuti zvoni masolutions mm-hmm. yes, ari kushandiswa mm-hmm. nevanhu kuda inzira yekuda kufadza mumwe wako mm-hmm. eh, kuti pane kwazviri kunzwika mm-hmm. kuti regei ndishandise you said maenhancement mm-hmm. yes, yes. ndoakukudza changamire mm-hmm. yes mm-hmm. aneno sinyoro mune mamwe here zvimwe zvamuri kunzwawo ya pane pane mukuda kuedza kuona kuti iko zvinga zvingadini mhm. e, zvingagadzirika sei paita mhm. dambudziko parikukwe mhm. e, pasita mumba e, vamwe vari kushandisa mishonga yedu yechivanhu pane iri kutotengeswa mm-hmm. eh, mukapinda muguta mm. pane anototengeswa anenge ari pakona mm. hanzi mukatamba mukatamba munofanira kumbogeza muiri mukatamba mukatamba munofanira kumbogeza muiri vachiadvertisaende vana mbuya wacho munaona kaguyu mupandegadzisa mota mm. eh. vanotokudenha vanosvika pamota mm. pavo otaura kuti ah kwakanaka here kubedroom wotorohwa nehana wandionei uyu mushonga uyu unoita sei mushonga uyu unodaende vanhu vanotaura nekarurimi kekuti iko unobva waona kuti iko shuwa ndichanopfurunyura chisuvi but ehe saka maguchu iwayaya mm. iyi ari kushandiswa nevanhu mm-hmm. mm-hmm. zvichibva mm -hmm. pamiti yedu yechiwani yes, e, yes. inenge ichimwiwa uh -huh. but uh, sekutaurwa kwaitwa nana chiremba hazvina mm. kutaurwa kapu kuti unorowa kapu ngani mm-hmm. kana kuti iko zviri kuitei kuchiropa mm -hmm. kana kuningirikiri ku, ku, kumakidneys mm -hmm. kana kuti dzinozotsuka mvura dziya mm -hmm. mukati memuviri zviri kuitei hatina hatina ruzivo okay. nekuona kuti iko zvakamira sei but maguchu arimo vamwe mm. vanongoti iko havaite midzi nechinyi nechinyi mm. mm. kungotarisa zvakaita muti zvonzi ukadya ukadya nhingirikiri gwati racho yes, kana kuti ukadya yes. Mm. chi, chimwana chacho mm. unogadzirisa changamire yes, vamwe vanotarisa yes. mumvee mumvee munomuziva yes. that sausage tree handiti mm. mumvee inenge iri mumamvee marefu akadai yeah. zvinonzi ukaridya irori ukamwa mvura yacho tarisa zvakaitawo ndigirikiriro rako rino handiti muri kuona saka isainzi dzechi dzedu tiri mm. pamusha pedu semaafricando zviri kushandiswa ameno sinyoro mm. eh. munoona here kuti ndo zvimwe zvezvinhu zvinovhiringidza vanhurume nokuti anoudzwa nemumwe mm-hmm. kuti ini ndiri kushandisa izvi mm-hmm. noti zvimwe zviri kuafekta mumba mm-hmm. hazvireva kuti munhu haasi right iye pachiye zvake ari kunzwa zviri kutaurwa nevamwe varume zvekutaura kuti ukanwa izvi zvinogona kukufambira zvakati saka pataurwa nyaya yemaenhancement mataura ishu yemishonga imwe yacho andakanzwa kanonzi kamukwapura mm -hmm. Mm. ukanzwa vachitaura kuti baba tengai kamukwapuraka mm. zvekuti unonzwa shungu mm-hmm. dzeku ende challenge iri kuitika ndeyekuti varume vari kunwa mm-hmm. vasina kudzwa futi mai madzimai mm-hmm. zvine matambudziko azvo zvamuri kuzivawo zviri kushandiswa nenyika as a solution maybe ndiri kokubatai muromo zvishoma pastor chaukura ndako yes ndakutorera yes, ichabhoko chenyu mm -hmm. sorry ndiri kuti ndiri kuti iko um, izvo zvamuri kutaura zvinongotaurirwa vanhu mm. ndo zvimwe zvinoafekta rukukwe kumba mm-hmm. zvekunzwa nevanhuzvekunzwa nevanhuzvira iwaya eh, manzwira nzwira iwaya mm-hmm. patinokwira makombi mm-hmm. tinonzwa zvinhu zvakaita sei zvinhu zvakawanda munoona kuti iko mumabhawa vanhu vachitandara vanotaura mm. Mm. kuti iko kana mudzimai anyasosvika pachikwekwenhero anomboita nyamba ari kutaura wake zvasiyana madzimai aita sei afanana saka ndo zvimwe zvezvinhu mm. zvinoafekta pano mwainditaura kuti aiwa akanya akanyatsobatwa zvakanatso kunaka mudzimai haapfeke gogo anenge akupfeka maflati shoes chete ukaona anopfeka tugogo tukati twiriri havasi kunyatsobatwa mushe anditi havasi kunyatsotwasanudzwa nemuva saka munoona zvimazano zvinongotaurwa mumabhawa panogochwa nyama pachiriutaurwanaakadhakwaomunhu ukazviisa pafudze izvozvo sometimes zvinoafekta Thank you so much. Yes, ameno. Mm, sure. Ndadzosera hangu chakombo. Eh. Pane kanonzi kamudana tsindi. Mm. All right. Kamudana eh, tsindi. Kamutombo ikako takasokanzwa ah tichangopinda mu marriage. Mm. Ah, mzukuru ukarowa kamudana tsindi. Yeah, kanovava zveshuwa kakakwatura gonde racho. Kamwe ka hatichati kutaura eh, mishonga yakawanda tisina kuningirika. Asi iyoyo yakasiyana siyana. Eh, chimwe chinoitwa navanhu mhm. kuti vazame kubatsiridza mubedroom mhm. kutarisa papornography mapornographic films mhm. eh, vanhu vasina kupfeka mawesterners and so forth wachiita bonde ndiyo pornography porn videos woona maroyerwo riri kuitwa nababa awo one hour nani stop ndozvandira kuitawo izvo eh, usingazivi kuti ayewa hakuna munhu anoita one hour nani stop ari normal ayewa i45 minutes first 45 minutes i4 play muchibatana muchidini mozogohwesa henyu nemaminitsi mashomanini mm, mm, mm, maminitsi ekufara chaizvo chaizvo pakushanda sababa namai mamboita 4 play haa 10 to 15 mm. asi one hour iyi mm. zvinoitwa mm. nevakomana vaya vanogadzira mavhidhiyo mm. wanotora segment one mm. segment two segment three segment mm. four mm. wobatanidza chongoita sechinhu one asi mm. waitozorora pavaigadzira mazibata here izvo mm -hmm. saka iwe uda ubva wazviita kahwani mm. woti ndosaka tizoenda ku maaphrodisiac mhm. medications mhm. Mhm. wamwe wanoona bonde richiitwa nemamwe maitirwo voda kunoriita kwawo saka pornography yavhiringidza zvikuru umwe anonzwa mudzimai ochema chaizvo vachimuna mapornography vanguda vamuchemedza akasachema tonotora guchu ariwa wamwe vanonakirwa nekugomera wamwe vanonakirwa nekungonyararira wamwe action dzawo saka wako ziwana naye ndiyo communication yatambotaura ye yes. ziwana naye kuti kana agutsi kana asvika paclimax panhongonya mm. mukwidza wenhapitapi mm. anoresponda sei mm. right. pornography ndomwe mushonga ushandiswa navamwe tichaona mm. maweaknesses acho nemaside effects acho right. Alright, toda kutenda hama neshamwari. Iyi nyaya yatiri kutaura inonzi ndisvitse pamukwidza wenhapita wenhapita gore rino. Yes, eh, vanhu vari kuda kuzama kukwidzana chiremba kuenda pamukwidza. Ndosaka vanhu vari kushandisa ma enhancement. Yes. kuona mafirimu ari kutaurwa nezvawo mhm. even kuverenga magazini mhm. eh, vachiona mafirimu evanhu vasina kusimira vasingazive kuti kuekta mhm. kuri kuitwa iwo bvavada kuzviita mukati memba kuti inini ndiri kunzi ndiri kuita maminitsi aya saka ndisi murume you see saka iye anoita three hours Mm. izvo kuti mukadzi akamuona swambe zvatanga anoziva kuti svikiro riye raisaziva eh, vasvikirwa zvokuti inoti kune vari kuzviita mm. vamwe vakadzi vanobva vatombotora katundu kutiza pamba kuenda mugara kumusha nokuti anenge akupfurikidza maitiro murume uyu exactly chiremba ameno tisati taenda ku tisatenda kumaside effects acho mm. kune dzimwe here nzira dziri kushandiswa mm-hmm. nevarume kuda kuenda kumukwidza wenhapitapi mm-hmm. yes uh, yes yes dziripo eh, secret ingoripo kuti sekuru asimuke idiet mhm. chikafu cheunodya chikafu cheunodya chino chinodetermina kuti mhm. uchafamba zvakadini mhm. nemaexercises aya anodetermina zvekare kuti uchafamba zvakadini zvekuti dai kuri kunzi vazhinji wainzwisisa mwiri yavo and mm -hmm waisazoenda kune maside effects emati tichazotaura kuti what are the side effects of this what are the side effects mm. of this mm. yeah, because system yako ikangokura iri natural ichipusha iri yega you find kuti hauna time inozombodonha paye hauna time pekuti hauchatopusha ehe saka chikafu cheunodya what you take in your body system it really matters ehe muchidimbu zvinopinda muviri zvinofanira kunge zvakakosha zvichireva zvekuti pane chimwe chikafu chaunofanira kudya nechimwe chikafu chausingafaniri kudya chimwe chikafu chinowedzera mafuta chovhara tsinga chimwe chikafu chinotobloka masensors e, anouya to the brain mm -hmm. chimwe chikafu chinoita kuti maveins aya kuti atovhurike elasticity mm -hmm. hachisiri elastic mm -hmm. zvakanaka yeah. saka mm -hmm. chikafu ichocho chiri very very important saka muri kureva here kuti broiler rakwidzwa haro netwo weeks mm -hmm. uh, nyama yacho haisiri broiler meat haisiri because muri kuti mimi ngatiite bichana bichana kachikura sekahuku kechibhoyi eh, ndo zvanda kuti ndienzanisa apa mm. eh, matora mushonga mhm. yaita sekunonzi manga maona kuti hamusiri kupefoma hamusi ende zviri kutora nguva kuti ndi mhm. da kuti ndizvo zvaitika nhasi here and now woita sebhurera kudzwa two weeks two weeks saka munoona madifference acho mm. test Mm-hmm. and performance yes ndomenza yes. zvandikatopa kahuku kakakudzwa mm-hmm. pichana pichana kachidya izvo nezvakadai kachisiwa kachijoga kachidai so ikako kanotesta zviri nani mm-hmm. even wo kubedroom ukaita lifestyle yamwe kutaura yemacelebrations uchirarama tiri kudya garlic tiri kudya ginger magaka toti 3 gs ndoiti ginger nditika garlic and gaka zvinoita kuti ugare ngazvigare zviri muchikafu chako uye lifestyle woita kahuku kechibhoyi kuya kuya kwamai vanozoti iwe wayeiko dadya 3 gs and then wozoedzerawo lycopene inobva kumatomatoes neyamamuchitaura iyaya manwiwa ah, munozonditaurira toda kutenda ah, hama neshamwari mhm. nechirongwa chedu mhm. toda kupinda mupati t yatoda kutaura masolutions i mean maeffects ezvinhu e, e, zvatiri kutora nokuda kwenguva dzedu Ahh tiri kupinda muparty two but zvinhu zvatiri kudzidza pachirongwa ndisvitse kumukwidza Wenhapitapi. wenhapitapi gore rino ndezvekuti zvatadzidza utsanana mukati memba utsanana kuna mai utsanana kuna baba imwe yanda ndichiverenga mune rimwe bhuku rarichitaura kuti sinyoro munguva ino yekusageza m- muna june munomu hanzi its necessary kuti varume vageze changamire hanzi its necessary dikita riye mm. netsvina dzinoitika mu mumunhurume hanzi sikarudzi mm. yemunhukadzi mm. haisi dry cleaner eh, haisi dry cleaner inogeza tsvina dzababa saka its necessary kuti both mai nababa mm-hmm. vakoshese ishu yehutsanana mukati memba mm. saka toda kuti mwari vatibatsire ishu yecommunication tataura nezvayo environment and everything mm -hmm. tiri kukudedzai zvakare kuti tisangane papati t yekuti ndisvitse pamukwidza wenhapitapi gore rino mm -hmm. dai mwari wekudenga akokomborerai tichakumbira pasta chaukura vatinamatiri Baba wedu muri kumusoro kudenga nepano pasi muri kuti varaidza mukati mekugara kwedu mukati medzimba taverenga kuna muparidzi 9 vhesi ya 9 kuti munoda kuti tigare nemufaro mukati memusha tivake kadenga kaduku kamunenge muri imi mutongi tatarisa zvakare nyaya dzimwe dziri kushandiswa navamwe mukati medzimba dzisingatarisirwi nemi nekuti 1 Corinthians 10 vhesi 31 inoti itai zvese kuti mwari akudzwe mm. tibatsireiwo kuti tikukudzei pazvese zvatichaita mukati medzimba dzedu ndonamatirawo misha yese mm. yatiri kutaura nezvayo imi munoiona yaane matambudziko iwaya irege kuputsika imi muripo Muzita raJesu muponesi wedu. Amen. Amen. Toda kutenda hama neshamwari. Ndiri kukuinvitai chirongwa chedu hachina kupera kuti tiende papart 2 yenyaya yekuti ndisvitse kumukwidza wenhapitapi gore rino. Dai Mwari vakukomborerai pamwe chete nevadare vedu. Toda kukutendai doctor nekuuya pakati pedu ende tiri kutarisira kuti patichauya papart 2 doctor muchabatsira vanhu vakawanda kuti tinzwise maside effects eguchu rarichitaurwa nasinyoro maenhancement zvekudya zvamamuchitaura issue diet tichada kutarisa zvakare god bless you tisangane papart 2